Selamat pagi bala peninga semua. Nyadi sekali tu kitai begulai baru ba jerita Bukit Sepaguk iya nya Renggat ke sebelas. Lebuh kitai bebuai ke masa lalu ditampung ku tu bala peninga. Pia ke munyi tampung ai tu. Seduai alu sama enda engkeretik udah ninga munyi orang ke batuk nya tadi. Nadai ga entu jauh enggau nyawa orang nya dek dinga. Tang maya seduai iya nenggau nadai ga dek peda. Iya meh utai tebatuk kadang bemunyi bedemuh ga dinga seduai iya. Dalam ati Wat Mika udah enda nyamai asai ninga utai nyelai munyi nya. Enda patut ba kampung jerung baka tu bisi orang kelimpah ari seduai iya. Pia ku telai ati Wat. Enti munyi bedemu aja munyi orang ke ngetat medih ulih ga iya nerima laban jelu pan bisi munyi nya. Tu munyi orang batok ka pen enda burak amat tapa kaki. Ni nuan apai mau pulai kitu tua ku Wat Mikau madah ke apai mau. Ndai Wat nama tua ngetu bai orang nyidi bekau darah jelu kijang nya tadi pia. Bisi ninga orang batok nuan Wat. Ko Banjing. Banjing tu ka bebaka indai iya enda nemu nyaga mulut enti bejalai sebelih tanah. Nya meh Wat Mikau jarang begulai bejalai enggau iya. Nyamai agi Wat Mikau bejalai enggau sida punga laban amat orang nya biak tang nemu agi utai ke enda tau tujah bekampung ku iya. Eh! Enda mulut jaga mimik peh mau. Anang banga chabur mulut enti nya bejaku, ko Wat Mikau ka reringat ninga menyadi tuai nya munyi nya. Makin lama makin laju agi singkang Wat Mikau. Banjing tu dia lalu enda bemunyi udah ninga jaku Wat Mikau nya tadi. Utai ke munyi dedemuh nya tadi baka ke nitihka singkang seduai iya makin lama makin semak didinga ba pending. Dalam ati Wat Mikau nadai runding bukai sigi ngira diri empu likun datai derumah aja. Enda berasai singkang ti lansau tadi mai seduai iya salah jalai. Saleh tu. Ukai jalai tua tu tadi, ku Wat Mikal. Nuan ke dulu, kati nuan enda tau neh ingat jalai? Parai tu ati tesat ditu, Wat, ku Banjing mantaika pengirau ati iya. Nuan tu teh nadai runding bukai, empai tesat tua tu. Mina Saleh jalai aja, pia ku saut Wat Mikal kena ngenyamaika ati diri. Semina ke betengau ke api ke bait. Dia seduai a sama bela ngiga jalai pulai. Naka pengerepa meh kampung Mali nya dirembang seduai a. Udah ditebas baka ke enda. Tebas nyumbuk baru. Tebas nyumbuk baru. Ngasuh arepa agi. Benung ke nyinuk ngiga ke jalai nya tadi. Tang bukai bukai. Dia seduai bisi ninga nyawa orang ketawa. Tang munyi orang ke ketawa nya tadi nyelai amat. Tang munyi ke begagai. Baka ke ketawa ke seduai iya enda ulih pansut ari nya. Akai. Salai amat tu. Ko dalam ati Wat Mikau. Pun kayu ke bebesai baka ke merening seduai iya menyadi ke kusir-kusir ka ngemansut kediri ari nya. Malam ti terang bebali petang. Senawah bulan ti terang nyau nadai ayan agi laban ke udah dilindur remang. Benung ke nebas-nebas. Babas ti repa nya tadi. Malik ga seduai iya ke langit peda langit udah petang tegayam. Leka ujan nganti keka labuh aja. Tekala nya mega nitau manjau. Tabuh guntur nyau beduru naka iya penyarih baka ke mechah ke kebung langit. Tebas pantap tebas pantap agi ga baka nya tadi. Nyau pedis diri lengan seduai iya ke betebas tebas dia. Pemuah seduai ke bejalai neresa kampung Puing nya tadi enda berasai seduai terengkah agi bejalai ti landai. Jalai nya tadi dipeda seduai iya baka ke meruan di tengah orang. Enta nadai siku sepu daun sepu kayu ti mit-mit. Dia banying lalu bejaku, Dini tu atu Wat? Wat mikau ke agi bebengap nya tadi nyau tekenyit ninga tanya banying. Alit amat ati seduai iya. Tau kati-kati ga seduai a tau terengkah ba jalai orang nya. Aku enda meh nemu apai mau, tak enda kala aku nyudah jalai tu. Manah tua ngiga jalai pansut ari tu diatu, ko Wat Mikau. Tekala nya mega Wat Mikau asai ke bisi nyawa ninga orang ngangau ke iya. Lalu meh wai, lalu ke rumah kami. Nyadi rumah kami tu. Nadai penti pemali di tiki. Lalu ai, pia ko munyi telai orang nya di ninga iya. Sada nyawa orang nya sigi nyawa orang indu laban alus sereta ayun lundai di ninga iya. Seraya nya mega angin ti chelap mansa mua iya. Leka ke naka tu dulu, banjing enggau wat mikau bala peninga. Kerebak tawas pagi nya. Tumu indai Mau Dani nyenguk iya ke bilik ngumbai apai Mau ke udah datai. Peda nadai ga Uyut enggau Duko dikait ke ba dinding. Nyau ga iya pansut ke ruai, peda nadai ga enggau bala entua iya ke laki duduk ba ruai. Meda baka nya dia iya lalu nanya entua iya, Ni apai Mau enggau adai apai? Nama empai datai seduai iya ke begiga? ku Indai Mau. Nyau kesit-kesit Indai Mau meda pai tuai iya alu empai datai. Bedau ndun, alu nadai meda iya seduai wat ku. Kada enda besai jani ulih duai deh, ku entua iya nyaut. Au meh apai, ku iya lalu tama ke bilik. Dalam ati iya naka pengirau meda pai tuai iya laun pulai baka nya. Enda kala apai mau laun pulai begiga ngelama tu. Ba iya bisi bulih tauka nadai sigi tumu pulai. Labanka endur iya begiga nya ukai bangan jauh ari rumah. Ba bilik sida Ros udah didinga kukuk manuk tang Ros agi leluku tinduk. Udah indai iya temu nangga kai dia iya niki ke sadau ngereak Ros meda anak iya lalu empai angkat. Baru ka nyingkangka kaki peda iya pasir enggau latak ba tangga nyentuk ke sadau naka iya pemalat bekau kaki rua sepulai ari ai tebalan. Datai indai iya datas. Dia indai iya lalu manyung, Apu! Meng. Peda nuan nya geladak enggau tangga abih latak ba ai kaki nuan iki. Ku indai iya bejako enggau nyawa ti umbas iya pengingau. Ninga baka kena meh iya majak ke lalu ko. Amat raya nya mensia siku tu. Legi nuan sepi. Aku nurun dulu ngambi ai ke baruh. Dikeremba indai munyi nya. Enda mih angkat. Nyau enda liat indai iya. Dia indai iya lalu nurun ngambi ai sebeledi kena iya ngunsai ros. Udah indai iya ngambi ai nya tadi, dia indai iya niki baru. Enda ulih aja nya siku tu, ku indai iya bejaku dalam ati. Datai indai iya dia. Enda chechameng ta lalu diunsai iya enggau ai sebeledi tu deh Ros. Nya baru iya angkat. Nyau tebamba tu deh tuai angkat ensepei utai tu chelap. Ensepei utai asai nya dia iya lalu angkat tang enda bejaku. Indai iya sigi udah ngipa ba mua tangga Sadau. Nya ipek nuan meng, ko indai iya dedegi sambil bechekek pinggang. Nyu gidan ati indai iya. Apu meng, Kelapa ga kening nuan tu mentua? Kain aku ridang ga laban nuan. Kini nuan tu enda malam, padah ka aku. Nama bisi orang masung nuan? Ku indai iya nanya terus. Ati ti pedih tadi nyau bebali sinu meda anak iya baka nya. Mua ga nyu bechemelau laban selup enggau udah teberarak bai tinduk. Iya ga tudah tuai nyau musu-musu udah diunsai indai ai. Saut ku Amang, Saut, sapa masung nuan? Padahka aku. Ku indai iya nyau reruau nyabak sambil ngusik tubuh Ros. Laban ngumbai Ros nya ke dipasung orang. Ros tu enda ga ati ka nyaut indai iya, nyau majak tegenung. Aram nurun ke baruh tua, aku meri nuan mandi, kamih amat nuan tu. Nibuh pansut nuan sehari tu, nibuh nurun kai meh, ku indai iya. Megadai-gadai indai iya mai Ros nurun ari sadau. Nama meh penyadi Ros nyau baka orang ke mawa? Bejaku enda semua enda. Nyau ulih indai iya meri mandi, ditanyah, disabun semua indai iya magang. Nyugu buk semua indai iya ga. Endang ngetu ai mata indai iya bekerenyui meda ulih Ros baka nya. Nyau baka ke belai tudah Ros udah betemu enggau rumah malam nya. Ika. Lapa nuan tengenung ba mua pintu? ku Sena lama iya udah merati kinden Mau. Eh, nya meh, aku tu utai irau enggau meda pai Mau enggau ade lalu empai datai maya tu. Enda kala seduai alaun pulai, ku indai Mau. Nyangka nya bisi bulih kini ka, ni ke nunu mela iya dulu nyangka seduai iya agi ba langkau umai din, ku Sena ngenyamaika ati indai Mau. Kaki ke pedis kemari bisi asai berinsu baik agi udah ke diperubat aki iya. Pulai ngagai banjing enggau Wat Mikal ti seduai semadi benung tesat ba menua pemali. Kilat ti manchau nangka iya pemalat Guntur pan enggai alih enda nyalih baka munyi tebih meriam. Pun-pun kayu beteguyap aja dipuput ke ribut baka ke deka tumbing. Api kebayet ke ditangkin ba pala endang sigi lama udah padam puput ke ribut. Ari panchal kilat ti umbas iya penering dia seduai iya asai ke bisi meda iya serumah panjai orang ti ujung jalai. Bekechelik ja mata utai nisi jalai merati ke seduai iya. Pia bala peninga. Pia ke munyi jalai cerita semengat ke kesebelas tu. Nyadi bala peninga kira ke dilengkaka aku ba ditu baru jerita Bukit Sepaguk Renggat ke sebelas. Udah nya kitai begulai baru, betemu baru, bejerita baru kitai ba renggat ke dua belas. Selamat pagi bala peninga semua. Mupuk dulu aku.